Eh, to chɛya nolɔri ni naa ka a yɛn kuli a yiŋ ŋɔ maa ka daa nolɔri ni naa maa a ma nim gba kuli bi yiŋa an kuna maa galli bɛ bia ka nolɔri naa ka a kuna ka n bɔhigu bɛ a yɛli shɛm ŋɔ maa yaa bi bi yiri doo yili la

Ti ni duhi malaikanim maa kootu m-bɔhi ba nya, Daliri din tɛɣ dakɔya nyɛ alijanna? To a nya Naawuni ŋun ŋɔ ka paɣilahi ni nya bira ka turi dakɔya ka dakɔya maa bi mi ka tahira ni di be ka bi turi ba mi. Ehi! Din ka a daŋ yim niŋ ŋɔ ka di a yi daa zo kpɛna ka a gbaai zoli maa, o di ka paɣa ni di kpɛna maa, kuɣa ka di yɛn boli. Din mali tima to laaba a nyɛla naawuni gafara dakoli ku kpɛ alizana insha maa laafu naawuni gafara naawuni ku saɣi ti dakoli alizana naawuni ti ti dakoli alizana mani na ni duhi malaika nim kootu n bɔhiba nyɛ daliri dini chɛ ka dakoli ŋɔ ku kpɛ alizana doo dakoli piligu mini o bahi ŋɔ zaa

Di niŋmi lan. Agush ni lɔri ni naai. Di goli n ku chani maa. Hal sita shɛŋa ti ni lɔri sita shɛŋa di gba naaya di gariya ka bɔ noli ka a yi lan lɔri ŋɔ. Bɛ alaamisi mini a di zumba noli ŋɔ ka zuŋɔ mi nyɛ alaamisi zuŋɔ na nyɛla talaata ka bɔ noli na bala.

N tuuni n di larigi noli na, n loya noli ka ʒiɛm. N tuuni n di larigi na ka naan yi yɛli ya ni yɛn yɛli yɛtɔɣa shɛm. Aradira noli samli. Di ni n tooi niŋ ka n bi paai larigu sa, to di chɛ ka n yɛn yɛli ya lala yɛtɔɣa maa. Nolɔri maa n daa nyɛrili pahi. Naa niŋla zina nolɔri maa. Mm. Agbosh. Adabian baa ma pam. N chaŋ ti bɔhi afa. Afa yɛba ni noli maa yi ga ni shee n lo noli biɛɣu pihi ba. Ni mi yi ku lo n ti ku kab bee n ti ku naɣi dahin shee shee n labi piɛɣu. Turi naɣaya. Maa di naɣaya. A shiri n lo noli maa. to ni piɛɣu ŋɔ maa di biɛɣu pihi nahi ni n bɔŋɔ maa to di chɛ ka yi ku doya ni diɛm bindirigu kani zaɣa maa o di sahari na chɛ biɛɣu pihibaya ka yi bɔɣu niŋ kab maa yi kab ka di ʒɛya ni lan labi piɛɣu doli n ŋɔ yi maya mi yi bi zɔri naawuni yi ni bɔɣu niŋ kab maa yi bi zɔri naawuni ma taba mi

Dinzuɣuyaa, yi ni zɔnya yi ka chɛ bipola ban niŋdi zina ni lɔri ni? Hee, cha! Hoo! Yɛla beni. Ku nyɛ ma n-tarigi tarigi ʒiya shɛm. Hmm.

domin da kolim pun zarila m na zaa dundɔŋ ŋɔ ni. Naawuni be suŋ viya yɛn bi sa chaŋ ti yo a sadaachi maa ka leei suhi ka ti paɣi paai ti na. Hee di zuɣu ka m bɔni maa o ku ti ku tooi suhi din tooi niŋ ka m ti ku suhi ka di viya ni a di zuŋ ba dahi hee a sibiri dahi di kuli sona a ni a bi mi di yɛla gba n yɛli a zonima ma di ti libiga hee. Baa naa n-din suhigu. Maa di n di leei suhimi yɛli yɛlli to din daa niŋ ka fahim ma bi ʒini ka yi maa to ŋunbɔŋɔ maa ŋuna n-di bɔri ni n suhimi ka ti laɣim diri paati maa yi naŋgbanyini ka o daa kuna.